23800 o tanysgrifio a 263 gain o uh, fideos. O, da iawn, da iawn. Llawrwaith. Ie, ie, ie, ie.
Wyt ti hapus efo canlyniad? Dwi'n meddwl, um, dwi wedi dysgu llawr o bethau sydd llawer o bethau am beth dim yn gweithio mm. a rai o bethau sydd yn gweithio. Mm. A fforio, explore am fath o a le dwi'n mynd, a le dwi'n gallu apelio mm. at hmm. bobl. Um, mae'n waith argynydd, like, mae'n mynd yn ei flaen. Mm. So cawn weld, Um, dwi wedi cymryd blwyddyn o ddiwedd y gwaith er mwyn canolbwyntio yn hollol mm. ar, ar, ar, ar dyfu sianel YouTube. A dwi wedi, dwi wedi dysgu llawer ohoni. Um, so, pan nes i dechrau ar y peth, dwi'n ddim yn meddwl am y peth fel, o dwi'n gallu creu byw ar hyn. Mm. Ond erbyn hyn dwi'n meddwl, wel, efallai, Dwi'n gallu neud rhywbeth a yeah, gweld a, a le mae'n fynd, dwi'n yeah, yeah. okay. Mae'n ma waith... Pam uh, wnes ti uh, cychwyn uh, y sianel YouTube? Ie, yeah, wel, o'n i'n byw yn Gwynedd ar y bryd, okay. ac o'n i'n dysgu'n o ddiwrth rhaid yr efo uwch ben, mm. a torri fy nhroed am, am esgyn fy ffer. Mm. Ac o'n i ddim yn gallu cerdded. Ac o'n i'n meddwl, wel, beth dwi'n neud gyda fy hun? Mm. Ac roedd am cyfnod clo, corona yn dod. Mm. So doedd e ddim yn gallu mynd allan o'r tŷ, really. Okay. Ac o'n i'n byw gyda ffrind A o'n i'n penderfynu, mae gen i nef rhywbeth gyda, mm. gyda fy hun. Mm. Ac o'n i'n chwilio am gyferiad, rhywbeth o ystyr yn fy mywyd. A nes i dechrau gwneud gwideos am ieithoedd fel... Ah, ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Um, Golish, uh, Foroeg, sef iaith yn Estonia. Mm. Ychydig o bethau am y Gymraeg. Ond Doeddwn i ddim yn gwr- gwybod unrhyw beth am ffilmio neu audio Ie, unrhyw ie, beth. ie, ie. So, mae wedi cymryd llawer o waith. Ie. Yeah. ie.
Ben, pryd a pham uh, wnes ti symud o uh, Texas i Gymru? Wel,
Dwi wedi gadael ta achos cyn i fi, mm. cyn i fi fynd i Gymru. So, yeah. es i Chicago, yeah. es i Seattle, okay. a dwi wedi cwrdd â rhywun yn Seattle, dyn ni wedi cael priodos. Yeah. Ond roedd fy nghymor yn dod o Loegr. Oh, wow. So, mi oedd angen i ni symud i Lundain. Taith hir.
Oedd, oedd, oedd taith hir. So, dyn ni wedi byw yn Llundain tair mlynedd a hanner, dwi'n yeah, credu? Yeah, yeah. Tair mlynedd a hanner. Yeah. Wedyn Bryste. Mm. Ac wedyn Wnaeth y, y periodus dechrau torri ac o'n i'n meddwl, wel, beth dwi'n gwneud nesaf? Yeah. A dwi'n hoffi ieithoedd, a dwi'n... Okay. Mi oedd Cymraeg yn beth o'n i'n wneud yn fy amser sbar, fel... Ie, yeah, ie. Yeah.
Wyt ti'n siarad uh, sawl o ieithoedd? Na. Na? O, oce. I mean, di- tipyn o Spaneg, Oce, ie. mo, mwy na... Mwy dealltwriaeth Spaneg na siarad. Mm. A tipyn o Ffrangeg, ond Ie, e- ie. eto mwy o dealltwriaeth. Mm. Wedyn symudais i Gymru oherwydd mi wnaeth y gwladwriaeth Brydeinig yeah. yn gallu rhoi arian mm. i mi i astudio yr unrhyw beth, ac o'n meddwl, o beth dwi'n gallu astudio yn y lor hon, mm. wel, y denos hon. Mm. Ond, sydd ddim ar gael yn America. Yeah, yeah, yeah. Sy'n unigryw i yr ynys hon. Ac mae'r iaith Gymraeg, o'n i'n ymddiddori ynddi yn barod. Mm. Ac o'n i'n meddwl, well, dyna un, dyna un peth. Doedd dim modd i mi astudio'r un fath yn America o gwbl. So, mm. es i yno, A dwi wedi dewis Bangor a roedd mwy o siaradwyr Cymraeg yn y fro. Ie, ie, ie. O gwmpas y lle. A mwy o fynediad at ddinasoedd gogledd o Llywn Lloegr. Lawr yn mm. Aberystwyth, byddwn ni jyst heb unrhyw gysylltiad ar y byd. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ond, I mean, mae'n brydferth i'n Aberystwyth, wrth gwrs. Mm. Ond, oherwydd es i fangor, yeah. mae'n gen i mi tynnu coes am Aberystwyth. Ben?
Yeah.
Faint o bres?
Wyt ti uh, uh, wedi uh, ennill o YouTube uh, hyd yn hyn?

hefyd dwi'n cael pobl yn rhoi arian fel rodd i mi. Mm. Dwi'n cael um, Patreons. Dwi'n cael gwahanol ffyrdd o ennill arian. So nid yn unig YouTube. Oes gen ti llawer o Patreon? Um, fel 12, 13 fi rhywbeth hwnna. O, oh, oce, okay, oce, okay, wow.
Ond mae rhai hwnnw nhw'n rhoi 50 y mis. Yeah, yeah. So mae'n popeth ydy gilydd, mae'n Tipyn o arian, ynddo? Mae'n help. Mae pob, dim, mae pob dim yn helpu. Ie, ie, ie. ie. Um, so, mae'n really mae'n newid mis i fis. Felly, 100 a hanner, 200, yr holl ffordd a hyd yn 500, 600. So, mae'n helpu. Ie, ie, ie. ie.
Ben, beth uh, wnaeth i ti ddysgu Cymraeg? o'n i'n ddigartre yn America. Mm. O'n i'n symud o le i le. Mm. Ac un prynhawn o'n i'n cysgu mewn llyfrgell. Yeah. A dwi wedi gweld llyfr yno gan Jean Morris. Um, Wales Epic Views of a Small Country. Ie, yeah, ie. Yeah. Dwi wedi yeah. darllen y peth. Yep. Ac mi oedd enwa ynddo. Mm. Yn debyg iawn i fy enw teuluol i. Mm. Fy enw i. Yeah. O, beth yw hyn? Gyda llaw, fy enw teuluol i di Engwyn. A-N-G-W-I-N. Oh, Engwyn. Engwyn, ie. Yeah. Ac mi oedd tywysog yn y llyfr hwn am hanes Cymru o'r enw Gwenwynwyn. Ie. O'n i fel, mae yna'n debyg iawn i fy enw i. Ie. Ie, so o'n i fel, mae rhywbeth, mae rhyw gysylltiad. Ie, ie. O'n i'n just dechrau ymddiddori yn ddyn ar y deg. I mean, mi oedd hyn ugain mlynedd yn ôl Ie. yn dechrau. Ond mi oedd cnewyllyn, uh, kernel, mm. yno yn parod ers fy mebyd. O'n i'n hoffi pethau Raban, o'n i'n dipyn o Britophile fel Hogan gyda chyddoriaeth Britpop, mm. uh, James Bond, popeth fel yna o'n i'n hoffi. Yeah. Ond mi wnaeth yr enwa Cymru fy nharo i fel rhywbeth cyfarwydd i fe'n enw i. Mm. A nid tan o'n i'n ynddi yn barod yn dysgu am y peth o'n i'n sylweddoli bod fy enw i yn Gerniweg ac mae gan Gerniw mm. iaith sy'n perthyn yn agos iawn at y Gymraeg. Mm, so, ie, ie, ie, ie. Um, Cenweg a Gymraeg, ie, ie, ie.
Ieithoedd chwaer, sister yeah, yeah, languages. Ie, yeah, ie. Yeah, yeah. So, a dyna, dydw wedi sbord yna ddiddordeb. Mm. Oh. Ben,
pan fod uh, yn well uh, defnyddio Saesneg na Cymraeg yn di uh, sianel? Dwi'n edrych lan i fel mae tair lôn dwi'n gallu gyrlawr. Mm. Fel un, gallwn ni wneud popeth yn holl o'n Gymraeg, Ac byddai'r channel yn just tyfu yn ar y deg, byddwn ni ddim yn cael, byddwn ni byth yn cael ddigon o arian i wneud y peth llawn amser neu'n byw ar ni. Mm. Yeah? A dyna beth dwi hoffwn i wneud o leia, can weld. Mm. Ond yeah. mae canol ffwrdd, bydd dwi'n gallu wneud fel hanner Cymraeg, hanner Saesneg. Yeah. Ac dwi'n meddwl bydd yr sianel yn tyfu, ond byddai byth yn gallu byw. Mm. Ond os ydw i'n gwneud pethau yn, yn Saesneg, yeah. am diwylliannau gwahanol, yeah. wedyn, un dydd, gallai'r sianel fod yn ddigon mawr mm. i mi gyflogi pobl eraill talu pobl eraill yeah. er mwyn creu cynnwys Cymraeg. Ie, yeah, ie, yeah. okay. So hoffwn i greu cwmni media neu cyfri, cwmni cyfryngau mm. yn y Gymraeg yeah. drwy defnyddio pethau Saesneg er mwyn talu amdani. Ah, okay. So gobeithio yn y dyfodol bydd fy sianel i'n rhoi digon o arian i mi er mwyn talu pobl eraill i wneud cynnwys Cymraeg. Beth.
Wyt ti'n uh, ystyried uh, dy hun uh, Cymro? Ydw. Pam?
Dyma fy nghartre. Dyma fy yr iaith dwi'n siarad. Dyma...
Ond wyt ti'n dod o Texas? Ydw, ydw.
Yeah. Ond pam allai i fod yn perthyn i fwy nag un lod. Mm. Dwi'n gymysgedd wrth gwrs o dechos yr America a Chymru. Mm. Ond erbyn hyn, dwi ddim yn perthyn i unrhyw le arall ar ôl, hol, ar ôl y holl waith ma. Mm. Dwi wedi studio'r iaith hon, dwi wedi buddsoddi mewn busnes sy'n rhoi yn ôl y diwylliant y wlad ma. Mm. A dwi wedi bod yn... Falle mwyaf pwysig, dwi wedi bod yn creu ffrindiau a theulu o fath mm. sy'n perthyn i Gymru. Yeah, yeah. A dwi'n credu, ble bynnag ti'n magu pobl o dy gwmpas ti, mm. neu tynnu pobl o dy gwmpas ti, dyna yw'r lad ti'n dod ohono. Ohoni.
Wyt ti'n cefnogi annibyniaeth y Cymru? Dwi wedi bod yn weithgar o fewn Plaid Cymru yn y gorffennol, mm. ond y gorffennol i yna. Mm. Dwi wedi newid fy meddwl ar lawr rhywbeth o fel person yn neud wrth dyfu ac yn cymryd bod yna gwahanol i mewn. Mm. Dwi'n gweld pobl radical ar ein chwyth sosialaidd sy'n cefnogi rhan fwyaf o y mudiad annibyniaeth Cymru. Mm. Ac i fi, dydy na ddim yn ddangos pobl sy'n ddigon aeddfed mm. i'r, i'r reoli gwlad annibynnol. Mm. So, ar hyn o bryd, efallai ffederoliaeth i'r ffordd orau ymlaen. Mm. sef mwy o rym i'n synyddu, mwy o gyfreithiau wedi gwneud yng Nghymru, mm. mwy o fusnes Cymru, mwy o ganolbwynt ar y iaith Gymraeg, mm. oherwydd fel ti'n gweld gyda peth Palestine, mm. mae llawer o bobl yn just neidio ar bandwagon, mm. ar y drop of the hat, mm. heb wir feddwl amdani. So, dwi'n credu canolbwyntio ar hyn o bryd ar fwy o rem i Gymru ac yn benodol tyfu i'r iaith Gymraeg, cos dwi'n betio iawn. Mm. Os ydy rhan helaeth mwyafrif Cymru yn siarad y iaith Gymraeg again, mm. bydd yn just digwydd. Mm. So canolbwyntio ar y iaith Gymraeg mm. uwch ben popeth arall.

does dim lle, does dim space o fewn y byd Cymraeg sy'n trafod am fusnes yn y Gymraeg. Yeah. Does dim lle yn y Gymraeg sy'n trafod am... Wel, mae rhai o uh, lyfrau coginio, mm. okay, da iawn. Does dim sôn am mechanics yn y Gymraeg. Ie, ie. Does dim lle sy'n sôn am... Does dim bor gwyn yn y Gymraeg. Mae angen llenwi rhywbeth yn y Gymraeg sy'n perthyn i ti, rhywbeth ti'n gwybod amdano fo. Ond hefyd, rhywbeth sy'n ffitio beth mae pobl eisiau mm. a chyfuno nhw. Ti'n glywed, ti'n gwybod beth yw Venn diagram? So, llunio tri chylch, ie? Yeah? Beth ti'n gwybod, yeah. beth mae pobl eisiau, A beth ti'n gallu neud yn y Gymraeg ac yng nghanol 'na yw beth dylet ti fod yn enelliad fo. Yr amcan. Y pwrpas. Ben, pam wyt ti'n ymarfer i ddewr iaith? Wyt ti'n siarad heb brawd hefyd? Dw i'n gallu deall tipyn o Hebraeg. Ie. Dw i'n gallu gweddïo yn Hebraeg. Dw i'n gallu darllen, like, gweld ble mae'r ryseinio. Ie, ie, ie. O ran ymarfer y cyrraedd, Ie. dwi'n credu bod y reswm pan pobl yn dod yn ôl Mm. at gysau i ddywon canrif ar ôl canrif yw oherwydd Mm. mae Duw wedi dewis Israel fel pobl. Mm. I fod yn, fod yn ola i'r byd, i warchod y tir sanctaidd, mm. Israel, mewn paratoi ar gyfer y Mashiach, Messiah. Mm. A dwi'n dwi wir credu na. Dwi ddim yn credu bod grefydd yn beth universal. Mm. Dwi'n meddwl bod y byd ma wedi cael ei creu. Dwi'n creationist. Mm. Dwi ddim yn erfyn crefydd er, eraill sy'n ffitio i mewn i ddewyaeth. Dwi ddim yn credu mewn pechod gwreiddiol, sef original sin. beth mae Islam mm. a Christnogaeth yn credu. Dwi'n mm. credu bod pobl yn reiddio yn dda sy'n beth sy'n ffitio i mewn i iddo iaith. Yeah. A dwi'n credu mewn y byd sy'n tyfu i mewn i beth. Mm. Mae'n creadur, creadur ni wedi ystyried y peth i fod, i ddod. A dwi'n credu hefyd mewn beth wedi digwyddodd i Moses Moesen yn y Gymraeg, Moesen, mm. ar, ar fyny Sinai. Ben, wyt ti'n meddwl uh, a oes digon o uh, gynnwys uh, Gymraeg ar YouTube?
Dim o gwbl, mae angen mwy o bobl yn y cyfryngau YouTube, Twitter, pob TikTok, mm. popeth. Yeah. I wneud fwy o gynnwys Cymraeg, oherwydd yn y, yn y byd dwi'n byw ohoni heddi, okay. dyna sut mae pobl yn dysgu. Yeah. Mae angen fod y Gymraeg i fod yn gyfrwng popeth. Um, nid yn unig fel just gigs Cymdeithas yr Iaith yeah, neu yeah. brotestiadau er mwyn achosion gwleidyddol. Mae angen popeth yn y Gymraeg. Yeah. Mae angen bancio yn y Gymraeg. Mae yeah. angen busnes yn y Gymraeg. Mae angen ffilmiau yn y Gymraeg. So, mm. dwi'n meddwl mod i'n gytuno gyda chi oherwydd am... Um, Wel, ti'n neud ti'n neud channel yn Gymraeg, so mae hwnna'n arbennig o dda. Mae gen llawr mwy o bobl ac a gobeithio, oce, okay, dwi ddim yn neud llawr o bethau yn y Gymraeg fy hun mm. o'r fy sianel i, ond gobeithio y ffaith mwyn i'n dysgu Cymraeg i bobl yn hyrwyddo ac yn ennog i pobl mm. i creu mwy yn y Gymraeg. So, I ateb dy gwestiwn yn fyr, does dim digon o bobl sy'n gwneud hyn, a dwi'n mm. dwi cymerodwyo. O, diolch o fawr, diolch o fawr. Ti'n gwneud pethau yn y Gymraeg, sti, so, ie, yeah, mae'n gyn mwy. Okay. Ben, sut mae'n teimlo fel person sy'n uh, ymathu i dewiaeth yn Chymru Yn ystod wthauiadau bersennol rhwng Israel a Phalestina, Wel, mae mwy nag un haen iddi, layer. Un, dw i'n weddol newydd at ymarfer y crefydd 'ma, er bod, er mae Mori wedi wneud hyn ers blynyddoedd nawr. Mae'n cymryd amser i yn swyddogol cael dy droi o neu ymuno ag Israel, mm. cenedl Israel. Mm. Ond o safpwynt y Cymru yn benodol grwpiau fel Cymdeithas yr Iaith, Plaid Cymru, dwi'n teimlo fy mor, fy mor wedi cael fy mradu. Mm. Dwi'n teimlo fel llawer o bobl wedi bradychu, nid yn unig fi, ond y gorllewin, mm. yn rhinwedda pro-ddemocrataidd rhyfrydol. Mm. Oherwydd Israel yw, mae'n mae cynghrair i ni, mm. mae'n helpu i ni stopio radicaliaeth. Mae'n helpu i ni stopio twristiaeth. Mm. So, dwi'n ddrysu braidd o'r rai o bobl yma yn yeah. ceisio ymuno a phobl sy'n eisiau lladd nid yn unig Iddewon, mm. ond Maen nhw'n cysau hoywon. Maen nhw'n cysau menywod sy'n canu. Mm. So, mae'n teimlo fo brad i mi, a dweud y gwir. Ac dwi wedi gofyn y cwestiwn, a dyna, dyna sut dwi'n teimlo. Benjamin, uh, wyt ti'n uh, cefnogi uh, annibyniaeth uh, Palestina a pham? Wel, mae'n dibynnu ar beth ti'n ystyried Palestina, hmm. right? Mm. So mae'r cenedl Palestine, mae'r bobl sy'n galw hunain yn Palestiniaid heddiw, mm. doedden nhw ddim yn galw eu hunain Palestiniaid, hyd yn oed yn y 1960 er mwyn llawer ohonyn nhw yn dweud na, Arabs ydyn ni. ac mae'r idea, y cysyniad o Balestine, y cenedl Palestine, wedi cael ei greu er mwyn cysau i ddewon. Mm. Dyna oedd holl pwynt. Mm. Ond heddiw mae wedi creu, dwi'n derbyn, mae'r mae, mae, mae, mae ffug genedl wedi cael ei greu. Mm. So, heddiw mae mewn dwy ran. Hamas sy'n rheoli Gaza mm. a Fatah sy'n rheoli rannau o Judea yn Samaria, sef y West Bank, mm. i, hmm. i, i rai bobl. Ac mae hyn yn ddwy lywodraeth. Dyn nhw ddim yn cyd mynd, cyd fynd â'i gilydd. Mm. So i fi, efallai, dwy Balestina, right? Mm, mm. So dydyn ni ddim yn hyd yn oed un wlad. Efallai enebiniaeth Gaza, o rôl i Hamas cael ei chwalu, oherwydd dydy Hamas ddim yn gallu cyd fydoli wrth ymwyl Israel. Maen nhw'n enwariaid, maen nhw'n lladd pobl mewn o ffyrdd mwyaf erchyll ti'n gallu dychmygu. Mm. A ffota yn Judea, yn Samaria, efallai y West Bank, dwi ddim yn, yn union weld sut gallen nhw fod yn erbyn nhw, a roedd mm. mae'r tir ble maen nhw'n bodoli, mm. mae'n fel uwch yn y mynyddoedd, mm. sy'n rhoi fantais iddyn nhw saethu rocedi mm. i lawr ar Israel. So mae'n berygol i Israel, like, life-threatening, mm. os oes glad yng nghanol Israel mm. sy'n cael y tir uchel. Mm. So, efallai hunan reoli, mm. fel rhywbeth federal, mm. ar gyfer y Judean Samaria, sef y West Bank, ac efallai annibyniaeth i Gaza ar ôl i Hamas fynd.